Ne dzi ve la ŋlɔ leke wowɔna ve alo ɖoɖo kawo dzi zɔ ge na la, ke magblɔ be le míawo míaƒe aŋlɔ alo alãŋlɔ ƒe vewɔwɔ mea, ebubum elabe eva le abe ne wo ŋutɔ nèlɔ̃ ye nàwɔe. Gake le tɔnu kple ʋedomea, Enye nu yi ke ɖo le abe community alo eƒuƒoƒe katã alo communitya katã ŋɔnɔvi venewo katã koa, ɖo le abe habɔbɔ ene. Gake le míawo aŋlɔwo gbɔ eva le abe ame ɖe sia ɖe kple eƒe nu. E nu ma nye vovototo yi ke ame kpɔ le ale yi ke míade alo míwɔna evɛ. Elabena le aŋlɔkpa dzi ne edzi vea, ate ŋu anɔ anyi, ɖeviwo natsi hafi wo ŋutɔ ne be wowɔe edzi be yeava wui alo dziwò le wogblɔ be yewo mewɔ ge o, ne wo ŋutɔ ne va tsi hafi nane va dzɔ nɛ be yeava wuia, ke hafi ne yi ke va dzi amewo ta na be edzi vena tsoa alo vena gã yi ke nye dekɔnua wɔla woawɔe na wò. Gake le tɔwo nu kple lã fɔe mele nenema o. Aley wòle nye be, ne wodzi vi gbã, egbã wònye eve koa, edze be venã kple venãtsua wɔna venã gã yi ke le e alo venã yi ke le habɔbɔ nua wɔna. Wonya be yewodzi ve. Ke venã gã ma e take process alo e take the common gake le mía mía gbɔ aŋlɔa, eva ɖeko le abe ne wò ŋutɔ nèlɔ̃ nawoe. Ta process alo nɔnɔme kawoe le míaƒe aŋlɔkpa dzi. Ne mewɔe vɔa, tɔ nu, le ke wowɔnɛ, le anfɔe alo le ʋe dome, le ke wowɔnɛ. Ne be yeasrɔ̃ nu aku ɖe eŋu na heyi ɖe twinsheritage.org yi nye míaƒe website alo ne be yeasupporta, why not, you can support and you can also be part of the group alo community elabe dukɔ gali zã mí yi ge ɖe wo me ave srɔ̃ nu. Togo le afi ma mi gege ɖe Togo kpuie. Nam ta ne edzi ve le aŋlɔa yewo ŋutɔ nɛ be yeawɔea, wɔna gbãtɔe nye be edze be nàva yi dzi vanagãwo, vanatsuawo yi ke nye dekɔnumawɔla. Menye ame ɖe sia ɖe nye dekɔnumawɔla o. Na nye nyemete ŋu evɔ wɔ ge na ame aɖeke o unless nye ŋutɔ medzi ve even though be evenɔvi menye. Ta ame yi ke ate ŋu wɔ vanɔ enye ame yi ke dzi ve. Now, ne èkpɔ mɔ mɔ vɔa, woɖo na ŋkeke. Woɖo ŋkeke woatsi enuwo na wò be nàƒle. Nuwo nèƒleƒle gea, ye nye nu yi ke woakɔ kɔ wò wɔna ma nɔ. Biabia nye be ɖe nu kawoe nye nua wogbɔgblɔ ge be nàƒle ne nàkɔ kɔ wò ve le aŋlɔkpa dzi. Ke mato ɖeka va ɖe wo me na mi. Gbãtɔ gblɔ be nàƒle evenɔvize. Le aŋlɔkpa dzia, Míelina alo wolina ŋenɔvize woame ene, gãtɔ woame eve kple suetɔ woame eve. Now hokui alo cowries eh maybe fifty, hundred e depend ɖe ame yi ke nua wɔm nɔ. Koklotsu kple nɔ. Le anfuɛ kpa dzia mele nenem o ta ne ekpɔ videoa nagava magblɔ nu yi ke wòwɔ ale yi ke wòle le anfuɛ kpa dzi. Gake la aŋlɔ koklotsu kple nɔ. kpakpaxe atsu ɖeka. Afia ɖewo mele nenema o. Afia ɖewoa, nu yi ke ta hafi kpakpaxe le eme nye be ɖewomahe aƒedoa yewoa wui na aƒedoa. Ke wobe aba wɔme eve, avɔ aba eve ke ɖewomahe woata ɖe ali. Ŋutsu alo ame yi ke gbɔna ne woage ne woa, woa. ta ɖe ali. Le aŋlɔkpa dzia, ame eve, ame etɔ̃, vɔ ete ŋu awu eve na wò gake le tɔnu kple ʋe dome mele nenema o. Ɖe enyilã, wogblɔ be nàƒle enyilã le nu yi wokɔ wɔ kɔ ʋea nu le enyilã na wò. Nu ka ta hafi wogblɔna be ne dzi ve, medze be nàɖu enyilã o, edze be wòwɔna ɖe enu. ke ma miesrɔ ge e website a nɔ ge e group a me nɔ ge ta nyi la hanye kɔ ɖeka eve na mɔ ɖu na until aɖo hafi wo kɔ ɖe nɔ hafi na te ɖu nyi la dan aha vivi tukpa eve e jean tukpa eve e ɖeha akpete shi tukpa ne, akpɔnɔ vivi, biscuit, numo, ɖe ete, ebli, ayi, bladzo, mɔlu, eer elu, numo katã edze be na aƒli kple hafi na do dza. Ewɔwɔe nye ya na do dza. Ke ne ewɔe nenema vɔa ama ŋtɔ ega ɖeka ge nao. Ega ɖeka ge ne wobe wò ye xɔ ge yewoala fia wòe gake le tɔnu kple ŋe domea mele nenema o. Ega mele nu nenema o. Mí akpɔ ama yi dze. Now ɖewomahĩ ne wo ne miwɔ dekɔnu alo miwɔ eze ye mibe yewoale tsi me le aŋlɔkpa dzia enu ɖeka eve aɖewo li. nu ɖeka eve alo li o woatsi nɔ be nàve ya adzi ke ɖee nye koklotsu kple noe. E aha vivi tukpa ɖeka, dzi tukpa ɖeka kple akpete si tukpa eve. Ete, ebli, abladzo, mɔlu, sukui, elu, akpɔnɔ vivi, biscuit, atukpa aku tsa kple adza ye ke woakɔ kɔ le tsia kple edza dodo kple nuwɔga ta nu ma nye nu alo process nu ma nye nu ɖeka vɔ alo nadzi le aŋlɔ kpa dzi tɔ nu tɔ le vovo ƒe dometɔ le vovo ye ta ne me be ne nye be nɔvi ne nye kplɔ be do do tse ne dzi vea Mɔnukpɔkpɔ le wo hã na age ɖe gu pamee katã mía asro nu ta le aŋlɔ kpa dzia magblɔ be wɔnae ya ke ne ŋkeke ade vɔa vena gao vena tso katã va ɖɔ ba ao venɔ yi hã take na process o kekekeke afi wo wɔe na o ta nu yi katã nye nu ɖeka va ɖe ma te da ɖe social media ne ge ɖe gu pam alo ne yi ɖe twins heritage dot org kɔa ate ŋu sro nu geɖe